Snikiwe was born with a disability in a family of five, grew up in Rusape. My name is Ratidzo Muchairi and I'm your host. Inonzi Snikiwe Kadomaunga. Ndakangozvarwa ndine disability. So pandakazvarwa sekunzwa kwandinoita vanotaura kuti family yekusaidi kwababa vangu zvavava remera kugamuchira kuti mazvaro mwana akada and ndinongoziva neculture yedu like yedu yechishona Kudhara zvainzi mupfu akazvara mwana ane disability it's a punishment from the gods kana kuti it's a case from the gods or the mother pane zvavakaita ndosaka vazvara mwana akadaro so that was the same case for my mother zvakavamba kuti vakabva vatanga kurwara nenyaya yekuti pressure yavaiwana from kumusha kwavanga vakaroorwa vanhu vachise vazvara mwana akadai so kusvika amai vavo gogo vangu vatiti ah ndipe mwana ndigare naye saka ndakazokura ndichigara nagogo wangu kwarisapi kwaganda nzara ndokwataigara ah, ndikaenda kuchikoro ndaigara pajerusi chiri kwarisapi from grade one up to form six ndopandaigara and then kuchikoro ndichidzidza pasen faids primary and then for high school ndakadzidza pasen faids high school mwana akambokura achinetsa nekurwara rwara apa gore ne three months mbuya vake vachibva vamutora mama vedu pavaenda naye kwarusape ndokwavakanomurera ari ari kwarusape kusvika amai vakamubereka vashaika kusvika zvebaba vakamubereka vashaika pandakatoona gogo wangu achiti ndipe mwana ndichengete ndakabva nditanga kugara kwaganda nzara isu kumusha kwedu chaiko kuurungwe kumasanga ndokwa kuine all my paternal family ndokwavanogara ikoko saka i find kuti kusvika pakazoshaika gogo ndaningori munhu wekuti ndarisingazivi anyone from my paternal family except my siblings chete ndovandaigoono here the mbuya ndovakafamba nasinikiwe vachimudzidzisa zvese kana mabasa vaimudzidzisa sewo sevamwe vana kana kuwacha mai vangu vaimudzidzisa zvokuti kana iyega anopupura kana kusuka vaimuti suka akadaro kana kubika zvakareruka anobika kana kuaina kana kudii zvese anoita kana even kutomupa mwana kuti abate mwana anotokwanisa kumubata ikoko kufamba vanhu vazhinji vanga vasingafungi kuti fanike sekwaakakura vanga vasingafungi singwa itasvika pakufamba asi akasvika pakufamba kuburikidza nambuya vake gogo wangu inini vanga vasina kana mafanidza vanga vari munhu wekuti vanga vasinganditreate in any special wekuti anzi sindikwa nedisability ini ndairohwa kana ndikasatoitawo basa ndikasatotsvaira mumba gogo wangu aiti undiroodza kuti warege kutsvaira mumba Kana vakandisiya vati ita chakati wosvika ndisina kupedza kana ndichitorohwa ndaitorohwa saka that's how she, she raised me vakangondiraiza in a normal way yekuti ndakangokura ndiri munhu asingazvitarisire pasi so i think environment inokurira mwana yakakosha zvakanyanyisa kupfuura chimwe chinhu chese kana mwana akakura ine environment iri right even akaenda kunzwa kunyange akasekwa nevamwe akaita sei haanyanyi kuaffectika because anenge aizoti kumba kwaari kubva ari kubva kumba kune rudo ari kubva kumba kwaanobatwa zvakanaka

Challenge yekugamuchirwa nevamwe vana i think ndakanyanya kuwana challenge iyoyo kuwo ndisati ndatombotanga grade one like ndichiri kucresh chaiko ndokwandakawana challenge iyoyo because kucresh ndakangodze cresh yekumusha gogo vangu vaienda vakandibereka vanondisiya makuseni kuchikoro masikati na 12 o'clock vouya kuchikoro vonditora vondibereka futi vodzokera neni kumba because time iyo ndasina kana wheelchair And then nekukura kwandanga ndakuzoitawo vakapesera vakutoshandisa bar vaiti wena unonosiya nebar masikati wouya unditora uh, i think ipapo ndopandakasanga nemachallenge because vamwe vana i think nenyaya yekutiwo even mucommunity medu mamusina vanhu vakawanda vanga vane madisability um, there were just a few people vamwe vanga varimo vanga vari vekuti havanzwi havatauri saka anenge asina any physical disability saka vamwe vana zvaivashamisa vachindiona vamwe vaitya vaitanga kuchema vamwe vachindiona vaitovhunduka asi challenge yandakazonyanya kufisa ndanda ku high school pekuti kufamba cause kwakuine jairos jiri nekwakuine st fades i think papaine about 1.5 kilometers apart saka kufamba every morning 1.5 kilometers manheru futi dzimwe 1.5 thats like 3 kilometers every day ndo challenge yandaiwana kufamba because i walk zviri very slow so sometimes ndaikuzosvika kuclass ndinge ndaneta ndadikitira confidence ye havasisina so ndo mamwe machallenges andakafesa but when it comes to stigma newamwe mwana anombobva ndaona any stigma Snekiwe vividly remembers an incident of discrimination against her which happened when she was young. One thing chakangondibata is this other day ndichitobva kuchikoro ndiri kufamba ndakasangana nevamwe gogo ndigogo vanditoziva vanga vari mucommunity momo vachitobva vachitobva kuchechi Ezempo wakandiona she started crying not kungochema kotidonza musodzi ka kuridza mhere chaiko chaiko kuridza mhere it was like wow and ndakabatikana because vangu ine vamwe vakadzi vangu vainawo ndibva vangoti mai kuridza mhere chaiko kuti kanga munhu atuka kana kuti afirwa kana ita sei vakati hemoni kana uchida kuona zvirema enda pajaros jiri and for me zvakandibata even kusvika nhasi nyaya handikangoni i always tell people when her grandmother passed on Snikiwe was reconnected with her paternal family. Sapa rikazosheka gogo ndakugara kuno kuHarare. My brother first born nemba medu ndiye he made an effort to make sure kuti he connects me back to my paternal family saka ingoti vakauya kunoko ovati pana nhingi auya i want to introduce you ava ndibamunini ava ndiani until ndatozocreata futi that bond again nefamily yekwababa wangu plus nenyaya yekuti ini ndiri munhu wekuti i started doing a lot of advocacy ndakatanga kubuda paradio patv zvakanyanya and ndopa wakatanga kuita sei kundionawo futi kuti ah mwana uyo atokura and then ndo, thats how they started reconnecting with me again snikiwe grew up under the care of a maternal grandmother who gave an opportunity of growing up like any other child go to school

And then 2013 I took a break because na ipapo ndandisina munhu anondibhadhara fees yekuti ndiende kuuniversity. I wanted to go kuuniversity. Ndakabuda ne 10 points. So so I took a, a gap year ndichimbofunga kuti saka ndoita sei and then I was trying to apply even to go outside of Zimbabwe ndichingoda but uh, 2014 ndo pandakazoona a scholarship to go and study kucape town saka ndakazostudya pauniversity of cape town ndo pandakazostudy That's where I did my college for four years dzese ndakaita social work ipapo and that's how my advocates work started yakatanga ndiri kuuniversity because I'm someone wakangorealiza kuti because ini I think kuhigh school ndiri munhu akabva aluza confidence zvakanyanya firstly nekufirwa kwana ndichana gogo so I, I started my advocates work on social media that's where I started to post about my life posting pictures of myself just encouraging people to love themselves uh, for who they are And then muna 2016 ndakabva ndawina award from Zimbabwe International Women's Award inonzi Courage Award um, and then vandapedza university yangu so pandakapedza I came back to Zimbabwe pandakadzoka I just felt kuti I wanted something more than just social work I wanted to encourage people I wanted to inspire and motivate people ndopandakazoenda ku kunoita study further vandaita kacourse ke six months ke

This is who I am, ndozvandiri. I have a disability, nothing is going to change. Uh, body yangu haichambove yakachinja, so the best way is just to love myself. So that's how I became that confident, kuti ndingori munhu akangozvi accepta kuti ndozvatitongori. Saka the best way is just to live my best life and to just love myself. Sini ndichimuona munhu ari right, anofara kubatsira vanhu sterek and munhu ari sociable eh, vanhu kunoku vanomuziva anotaura nevanhu anongoitiwo maitiro andonoita ndozvaanoita munhu anobatsira shes a helper she helped me a lot even marriage yandiri shes the one akandibatsira kuti ndive mumarriage yandiri nemurume wandinaye nhasi when i started my journey people i received a lot of positive uh, support from people mm.

The reason why I decided to share my life publicly is because it's for these people vivava vacho ndo vanhu vandoda kutodzidzisa ivava so i think the best way for me is to continue vanhu vachapedzisira vaita sei vangojaira and im here for these people ivava vacho vane manegative comments im here for those people because ndo vacho vandira kudzidzisa kuti no Disability is in a, disability does not mean inability. Patinorarama e, munhu haufanira kunge uchifunga kana kujaja pamusoro pemunhu because hausiri wemuridzi wemunhu asi munhu unofanira kungoona munhu seumwe munhu nekuti mwari chaiye akakoshesa munhu akaisa his beloved son on the cross for the sake of sacrificing kuti munhu nekuda kwekuti aida munhu saka munhu ye ininiwo kana ndiri munhu okay aijaji munhu wandisina kusika ndomutonga kana ndotaura zvanoda pamusoro pake where did i get that authority yekuti ndinge ichitaura izvozvo pamusoro pemunhu inongoziva kuti we have to love uh, one another nekuti chinhu chinotiita kuti tinzi takafanana ispirit not body lets uh, respect people with disabilities let's take time to get to know them let's not just judge munhu ukangoona munhu zvaangori wobva watongomushora kana kuti wobva watongoti ah, ane disability let's learn to love on anima disability let's also give them opportunities and you will see how amazing they are and you can see matalents and their abilities and how amazing Ahh they are behind just this body that you see. Sneaky was taught independent living from a tender age by her grandmother and she does all household chores on her own. Ini zvinhu zvizhinji zvangu ndozviitira ndega nekuti ndakakura nambuya vangu vachingonzisa kuti sindiko unofana kudzidza kuzviitira zvinhu zvako wega nekuti its not always in life pauchawana munhu anenge ari kubatsira saka mm, ya zvinhu zvinji kutsvaira mumba ndotsvaira Kuwaridza mubhedha wangu, kucleaner mumba mandinge ndiri, kumopa, even kubika, ndobika. But ndakangokurombe wangu vachi, she was so scared kuti ndiende pamoto ndichibika. But kubika is something yekuti ndakazongodzidzirawo ndega ndakura, just out of curiosity. I can also do my own makeup zvekuti ndongobudawo mumba ndichirukawo zviri decent. I can do that.

ya yeah, zvinhu zvese zvamungangofunga mahouse chores ese zvinongoitwa nemukadzi pamba ndinokwanisa kungozviitira ndega while is people view persons with disabilities as charity cases it is a different story with sinikiwe who has managed to obtain accolades for her great works we are taking a short break don't go away

Um, after four years of dating, courtship, I think. Yeah, after four years. And then takaenda kumusha kwedu kurungwe kumagunji ndikanobvisirwa mari tikadzoka tikaita muchato um, for me so far marriage i can say marriage is a good thing it's a beautiful thing i think it's just good to, to know kuti you have someone that you are doing life with mune mumwe munhu wawakuzoti ndiye mumwe munhu wangu wandiri kugara naye whether mukuoma mukupfawa kwezvinhu this is my person Ndini murume wasinikiwe ndinomwe chete haana umwe sezvamakangoonawo tiri pamuchato nasinikiwe takatanga kuzivana eh, 2017 but haisi nyaya yekuti taizivana kwatakaberekerwa kana tinenge watakambosangana before hatina kwatakambosangana takazongosanganawo nerimwe ramazuva ndatengeserwa foni neumwe murume ainge ari blind so murume iye anga ari blind ndiye akandipa foni yanga ine group ravanga vari redisabled saka mugroup imomo ndoma ndakazosangana sinikiwe achibvunza kuti zvandiri izvi zvinonzi chii kana kuti urema wandiri unonzi chii mugroup saka mugroup semunhu akabvunza asina kusenda piki vanhu vakabva vatitumira piki rako tirione saka vakabva vatumira piki ndobva ariona saka pavakarionawo vanhu vacho i think munhu akanitengesera foni anga asati aexita mugroup kanti anga asati aplana kuti ada kutengesa chii ada kutengesa foni yake so akabva vaya nefoni kwandiri ine machats iyayo yemugroup saka pandakazongoonawo picture rasinikiwo mugroup muya muya ndakabva ndatongotanga kufarawo ndasangana nemukadzi wangu wandinoda then ndobva ndatsvaga number ndikadziona dzepapa ndinodana newe dia ndinodana newe mudiwa kana vanadonga ndinovara ndinodana newe mudiwa ndinodana newe dia

Today you can even see me ndichiterera ja signal mangwana ndiri kuna mesi mutsvene mangwana ndiri kunani because it just depends with my mood ipapo ndiri mood yakaita sei that's the music that i listen to but i also have like my i think two most favorite artist muno muzimbabwe i can say three okay the first one is killer t i really love killer t because music yake i can relate so much nemusic yake especially music yake yaimba kudhara life zvaaimba achitaura about life and all that i can relate so much and then when it comes to like kunge music kungonakirwawo nekungotamba nekungofara pamapati i love ja praiser um, and then my third favorite artist is amara brown kuna amara brown i just love how she's just a diva and yeah the way she just presents herself. She is inspired by the First Lady Amai Auxilia Munangagwa whom she wants to meet. The person that I would love to meet muno muZimbabwe wansana mbosanga naye ndiamai Amai Auxilia Munangagwa chaivo. I just love the work that she does yekubatsira vanhu kubatsira vana like going my communities plus she inspires me in a way yekuti samai venyika wekuti everyone is just looking up to you i would just love to i don't know kana kuswera unawo ndichanyatsombobvunza kuti saka imwe munozvifambisa se how do you handle the pressure yekuziva kuti everyone the whole country yakanditarisa because ini sometimes i struggle ne tumattention twandiona turi pafacebook tiwanhu vashoma shoma maybe 5000 people but this is a person who is leading the whole country i would love to just have a chat with her to see kuti how is she handling it vanozvigona sei vanozvii fambisa sei as a first lady. There you are mama snikiwe would like to meet you the first lady amai munangagwa amai venyika vanoziikanwa nekusimudzira vanhu kadzi mwana wenyu snikiwe would like to meet you ambogarawo nemi pasi achikurukura nemi saamai vake neniwo ndinoda kunge ndiripo Tinotenda kuti manzwawo chikumbiro chedu muchasanganawo nesu nerimwe ramazuva. Mountains and valleys are Sneakywe's favorite attractions and she would love to visit the Vumba. I want to go ku Vumba. That's my favorite tourist location. I just love the greenery. Plus I just love kuti it's, it's a place it is very, you know, nezvimanzi makomo. Yeah. mavalleys and what what and for me ndiri munhu anofarira machallenges so i would want to explore kukwira imomo ndichifamba ndichiita se snekiwe has words of advice and encouragement to parents of children and persons with disabilities so kune vese vabereki vane vana vakaremara inini ndinongoti idai vana venyu vedu yei now zvinogona kuzameka sense but as time goes on you see kuti mwana yeka achatochinja upenyu hwenyu imimi saka idai mwana iyeye uye chingomubatai like mwana any mwana wamungori naye musanyomunzwira tsitsi zvakanyanyisa ingodai mwana mungomubatai se chero mwana wamunogona kungoita ndinokurudzirawo kune vamwe vari mukati medzimba vane vana e, ivo vandaidzwa kuti vakaremara asi hanzi pamutemo kunonzi hakuna munhu akaremara saka ndinovakurudzira ngavarege kuviga vana mudzimba nekuti vakamuviga mumba varotovhara talendi yake Sinikiweka zvine izvo ane makawanda maanoenda anoenda kuindia anoenda kupi asi akaremara and vasina kuremara vamwe vari kutozvitadza to everyone ane disability let's just work hard um, in a way still people kuti each and every person whether you have a disability kana kuti hauna you have something special in you mwari vakatokupa chipo chekuti ndochipo chakuraramisa ndochipo chakupa mari ichocho saka just find something i know kuti deep down your heart une something chaunotoshura kuti ini i want to Toda kuvhura shop kana toda kudai so just let's try as much as we can kushanda nesimba because mari yekupiwa newani yekukumbira ka hapana kwainokusvitsa it won't take you anywhere saka the best way is just to work hard find something even kuita musika chaiwo kana something small chaunogona kufunga kuti hai kana kanonyadzisa but you'll see how it's going to change your life self acceptance is the best thing that can ever happen in your life Kana uri munhu achakasidza kuaccepta kuti ndozvanditori let me just love myself you'll see kuti life becomes easy for you whether une disability kana chauna maybe kana usina disability pane zvimwe zvinhu in life zvekuti zvinotishungurudza funga kuti saka ini zvandakadai so ini ndiri nherera ndiri chii but kana ungori munhu kuti akakasidza kuzvigamuchira kuti ndozvavutori uh, you live a happy life and you see kuti hauaffectiki nezvinhu zvakangoo zvakawanda wanda